Għażiż oħti, insellmilkom u nistidninkom biex flimkien nagħmlu daqsxejn ta' riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu li ħa nimmeditaw illum huwa dak ta' San Ġwann, il-bidu tal-kapitlu sitta. Però qabel ma nirrakkuntaw din l-istorja li ġrat għerfejn sena ilu, nixtieq infakkar li l-Vanġelu mhix ħaġa li nħarsu lejha biss x'ġara elfejn sena ilu imma rridu nġibuha illum. Il-messaġġ tal-Mulej mhux għal elfejn sena ilu imma għal-lum. Il-Vanġelu li ħa nimmeditaw illum jgħidilna, jirrakkuntalna dak il-fatt meta Ġesù tela' fuq l-għolja, kien hemm ħafna nies li marru biex jisimgħuh, u mbagħad ġietu ħniena minnhom u qal lill-appostli biex ituhom x'jieklu. Hi ħaġa interessanti ħafna dan id-djalgu li ġie li hemm bejn Ġesù u l-appostli. Minn naħa waħda Ġesù ra dak il-poplu kollu li ġie warajh biex jisimgħu, ġie toħniena minnu. Però flok qam il-miraklu, talab lill-appostli biex ituhom il-ħobż. Għaliex tgħid Ġesù talab lill-appostli biex ituhom iġibulhom il-ħobż? Jien naħseb il-punt prinċipali huwa li Ġesù jrid li aħna nixxerjaw, naqsmu u ninteressaw ruħna fil-proxxmu, mhux bil-kliem biss imma bil-fatt. Ġesù qal lill-appostli tuhom x'jieklu. Kif? L-appostli ma kinux jafu kif ħa jsibuhom il-ħobż għal dawk il-ħamest elef ruħ. Imma għalkemm Ġesù kien jaf x'ħa jagħmel, talab li huma jagħtu sehemhom. U jien nħasseb li hawnhekk huwa x-xogħol tagħna bħala Nsara, li aħna mhux biss inħarsu lejn tant affarijiet Tant nies li huma battuti li aħna nidhom imsieken imma li aħna nagħmlu li nistgħu. L-Appostlu qal huma ħames ħobżiet u ġiex ħutiet x'inhuma għal ħamest elef ruħ? M'huma xejn. Fil-ħajja tagħna ħafna drabi nagħmlu l-istess ħaġa. Ngħid le m'ħa nagħmel xejn għax ftit għandi. Le, Ġesù jrid li anke l-ftit li għandna naqsmuh u mbagħad hu jagħmel il-miraklu. Fil-ħajjiet tagħna hekk hu. Ġesù jrid li aħna noffru dak li għandna, npoġġuh għad-dispożizzjoni tal-oħrajn u mbagħad hu jagħmel il-miraklu. Huwa importanti li aħna naraw Ġesù kif kien qed iħares lejn dawn il-poplu, mhux bħala grupp sempliċement, imma kien qed jara wieħed wieħed. dak kollu li għandhom bżonn. Issa, il-miraklu ta' Ġesù huwa tant kbir li għalkemm l-appostli qalu li, speċi, ma kellhomx x'joffru għax kellhom ħames ħobżiet biss, imma Ġesù mhux biss thom x'jieklu, imma kellhom xebgħu, kielu kemm kellhom aptit u baqa'. Hawnhekk naħseb jiena ta' min wieħed jagħmel daqsxejn ta' riflessjoni ċkejkna wkoll dwarna. Għax wara li n-nies kielu, kielu mhux bil-kapaċità tal-appostli, imma bil-kapaċità t'Alla, imma Ġesù qallhom, Iġbru dak li baqa', taħlux. Min jaf jiena, inti, kemm naħlu affarijiet. Min jaf kemm aħna narmu affarijiet, ikel u affarijiet oħra li forsi huma tant bżonnjużi għal nies li m'għandhomx x'jieklu. Wieħed mill-crimes il-kbar illum hija li aħna naħlu, narmu barra, affarijiet li għalina ma jiswewx imma għal ħaddieħor huma neċessità. Min jaf kieku minn din l-istorja tal-Ġesù tal-lum aħna nitgħallmu.